mwĩroreri tũgagĩkorwo nĩ twacokereria tũkĩrĩ ikereka-inĩ rĩa mũthia rĩa tabarĩra ĩno ya rũirigo rwa wendo na nĩ ndĩrona ciũria iria mũikĩtie tũtikĩamba kũingĩra mũno mũno mũno mwena wa ndereti ta kwamba gũcokia ciũria tondũ ũragia kĩũria tondũ kĩũndũ kĩu nĩ gĩkũnyitĩte na wĩ thĩinĩ wakĩo Na mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa maũndũ marĩa, maruo marĩa mũndũ aiguaga rĩrĩa mwanake na mũirĩtu matigana na nĩ marendanĩte na ũgakorwo rĩngĩ nĩ wathiĩ wateo na kwĩ maũndũ ũrekĩte na mũndũ ũcio. Na nĩ twakoragwo tũgĩcokeria Mary kĩũria nĩ amu Mary tuona arakĩrĩ kĩhiko-inĩ tondũ we nĩ gũtigwo atigirwo nĩ mũthuri wake gũkũ Kenya, mũthuri agĩthiĩ. Ndararĩ kĩhiko-inĩ. arĩ oho tondũ arĩ o sterĩng'i arĩ o sterĩng'i-inĩ Ĩĩ. na nĩ wamũco- nĩ wamũcokia Ĩĩ, ũmũthĩ ĩĩ. tondũ nĩ wakĩmwĩra ndakarekie sterĩng'i Eh, na tũragĩthiĩ na mbere na gũkorwo na ndereti okorwo ũkĩnjarĩria kũrĩa mwena wa facebook thĩinĩ wa page ya wega tv na thĩinĩ wa akaunti ya wakaronji nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nyone we wĩna kĩũria nĩgetha tũkorwo tũgĩcokia kĩũria gĩaku ngoro yaku ĩgĩe na ũhoro ũcio wa kũiganĩra he mũndũ ũretwo ndũng'ũ kuma kũrĩa nyeri kaunti aranjũria atĩrĩrĩ ya airĩtu arĩa marĩaga mũndũ thikĩrĩria kĩũria gĩkĩ airĩtu arĩa marĩaga mũndũ a- ũgatũra ũmũprovidagĩra ũkamũhe credit rĩngĩ nĩ arenda kũgũra gakuo ũkamũhe mbeca no ena mũndũ ũngĩ kando no we ndũroĩ mũndũ ta ũcio ũngĩmwĩka atĩa thutha wa gũgũtiga Reke tuge wa mbere wĩ nacio cia kũheana tondũ mũndũ ũcio nĩ ũramũgũrĩra kirendeti na kũrĩ ithabu arũme mariganagĩrwo gwĩka Ehe. no ũgũrĩre mũndũ kirendeti ya igana na ndakũhũrĩre thimũ kana agwandĩkĩre message no rũciũ nĩ agakwĩra nĩ yathira aririe na ũ Ehe. kĩu nĩ kĩũria wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩũria mũndũ ũcio rĩ nĩ wauga ũinvestĩte nake nĩ ũramũgũrĩra nguo nĩ ũramũrĩhĩra nyũmba Eh, na kwanza ũgĩgatũma fare ĩrĩyo ĩyo ĩkoragwo ĩ direct communication sikutaki ũtũme fare ũmũthĩ wĩrwo nĩ kwaura ndikũhota gũka ũtũme rũciũ wĩrwo ngari nĩ ciathira ndikũhota gũka ũngĩgĩtũma bĩa na mami angirie gũka A- atindi akĩndũma toma maranjĩre thiĩ gĩthĩi marathiĩ nduka na bĩa nĩ ũtũmire o rũcinĩ atĩrĩrĩ tondũ ndereti ĩno nĩ ya ndo- nĩ ya- nĩ ya relationship mũthenya ũcio ũngĩ nĩ tũkaria atĩrĩrĩ kũndĩti tofauti ya mũndũ wĩ kwa mamu wao na mũndũ wĩikarĩtie acio nĩ andũ erĩ tofauti mũno mũno mũno no nona haha rĩu nĩ ndĩrandĩti rĩngĩ ndĩ kwa mami tondũ mũirĩtu ũtarĩ mũhiku rĩ automatically arĩ kwa nyina tiga nĩ tarĩu airĩtu mareyumĩria Yeah. magaikara mataũni-inĩ rĩ tene gwetĩkĩtio atĩ mũirĩtu wothe ũtahikĩte agĩrĩire gũkorwo riko-inĩ kwa mamu wao tiga nĩ mahinda maya motukũ maya magĩ- magĩcenjetie kũringana na thĩ. Yeah. matukũ maya nĩ macenjetie ũgagĩkora airĩtu mũndũ akinyia arĩkia college kana arĩkia form four nĩ arathiĩ taũni agakombora kanyũmba akandĩkwo wĩra no tene watho warĩ warĩkia form four wĩikare hau riko-inĩ Ĩĩ. warĩkia college wĩikare hau riko-inĩ atĩ mũndũ wa gũkũhikia no akũgĩrire ha Hau. hau tiga wonire wĩra Mhm. atĩrĩrĩ a thukũ ici rĩ araumĩra agathiĩ thukuru Nĩguo. eh, akahika agetia rũracio we mwene na akarũrĩa o we mwenyewe akarĩa rũracio eh, we ũrĩoka ũrĩoka we mwene nĩ arĩire rũracio rũu mhm. tondũ rĩrĩ mhm. eh, haha nginya ndũmĩra ngiri ndũmĩra mhm. matano ndũmĩra matandatũ rĩa mũico nĩ tũkuo wona wagĩra wagĩra tũkuo woka waikara kwa mũndũ mũrũme nyũmba nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ we wambirie ndũgũ ya wendo ũkĩhika nĩguo eh, na ũkĩrĩa rũracio we mwenyewe rĩu aciari-rĩ nĩ story marĩiguaga thutha ũcio eh, mũndũ ũcio nĩ ahikire so njokerie mũndũ ũcio kĩũria angĩkorwo nĩ akoretwo agĩka maũndũ macio mothe arabu ũkorwo mũndũ ũcio ena wendo ũngĩ wa nja Nĩguo. nĩ kuga atĩrĩrĩ wa mbere tugire

yagira nä rä rä tondå ndå gå korwo investĩte mũno thä-inä wa hakiri ciaku ndå gå korwo wastĩte time yaku ndå gå korwo ningä ingĩkorwo mũndũ ũyũ nginya nĩ oĩkaine nĩ andũ aitũ Kũmenya kana nĩ nĩ ũndũ- thiĩte ngera baba ngera mami ĩ ndĩ na mwanake wĩtagwo karonji nĩ aranyenda ona nĩ tũcemanagia mĩkawa-inĩ nĩ tũcemanagia handũ nĩ aheaga bĩa ona nguo nĩ angũragĩra nĩ nji- nĩ njugĩte maũndũ macio mothe njoke nduĩke rĩu ningĩ nĩ ndatigwo hakwaga ruo nĩkĩ nĩho tugire atĩrĩ hena ruo no ti ti rũnene ta rwa Eh, yes aciari aku nĩ moĩ no wĩ mũciari tondũ ndĩna ciana cia irĩtu rĩrĩ kĩũria gĩakwa gũkũria atĩrĩ kaĩ watuĩkire wĩita atĩ we no nginya ũcemanie teri unywe kahua unywe kahua unywe kahua nigetha undehere mundu ucio no kahua munyuaga no kahua munyuaga na ni kahua kene uranyua watigwo angikorwo ni watigwo itikira ni watigwo tondu ngai ndenareka wingire thiini wa undu uria Nĩguo. ugacoka ningi ugakurira kana wambie gutuika single mother sorry to say ni watuika single mother wi munini tondu mundu uria ri ndari serious nawe kiu angikorwo ni gwekika undu mwati tigana mbere ya mũi- mũ- mũ- mũtaikaranĩtie wagĩrĩirwo gũthi kanitha-inĩ ũrute mũhothi na ũcokerie ngai ngatho nĩ tondũ nĩ akweheranĩria na ũndũ ũngĩgoka gũkũgia afterwards yesu nĩ ũkũigua ruo no ti tũrũnene ta rũrĩa rwa gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ mwathiĩ kwanyu wanjũria kĩũria kĩega thiĩte ũthiĩte ũkonie karũnjĩ aciari aku kĩogo mamu wanyu na baba wanyu rĩ nĩ moĩ ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa wendete mũirĩtu witũ na sister ciaku nĩ ciũĩ na ndareke kwĩre rĩrĩa wahika itũũra rĩothe nĩ rĩmenyaga na niĩ nĩ ahikire bũrũri wothe nĩ ũmenyaga eh, eh, nĩ ahikire nĩ karũnjĩ monika Nĩguo. nĩ ahikire nĩ karũnjĩ so ta compare rĩrĩ Mhm. itũra rĩothe nĩ we wahikirwo nĩ karũnjĩ nĩ mwatigana kana aciari aku nĩ moĩ nĩ- nĩ- karũnjĩ nĩ ara- nĩ arageragia gũgũcaria ũguo na nĩ mwatigana ĩtirĩ na impact nene Mhm, tere ya kĩhiko tere ya kĩhiko na nĩ ma niĩ nĩ ngwĩtĩkania nawe mũndũ gwĩtwo Stephen aranjĩra atĩrĩrĩ ta mũrie mũndũ agĩrĩire gũikara ihinda rĩigana atĩa thutha wa gũtigwo mwĩ ndũgũ-inĩ

wa gu- gwa- Wa kũhonia kĩronda- gũcomfort. Ĩĩ, kũhonia kĩronda kĩrĩa ti wendo Ĩĩ, nĩ tũ differentiate eh, na mũndũ wa gũconsole na mũndũ wa gũkwenda na mũndũ rũme ngũrie nĩ akoragwo aki differentiate between wendo na last last nĩ nĩ ure yo sex rĩu, eh. kĩoguo mũndũ ũcio rĩrĩa akuona ũguo amenya nĩ ũrahatburĩkĩtwo nĩ ng'ania arakũhatburĩkire ngogo kĩoguo mũndũ mũrũme ona no akũrehe ka- hakuhĩ nĩgetha akunange harĩa hatigarĩte

lesson iria wathoma rĩ mm -hmm. cihũthĩre rũciũ koguo nĩ harĩ duration ĩrĩa mũndũ abatiĩ gũikara mbere ya kũingĩra harĩ ndũgũ ĩngĩ gũkũringana na rĩrĩ eh. na ũrĩa wĩ rĩndĩ gũkorwo heart broken mm. tondũ ndũngĩgĩtigwo mũthĩ mm -hmm. rũciũ wendane eh, kuri mm -hmm. utigago ukehe nginya mwaka umwe kana iri mm -hmm. at least uhir mm -hmm. wahiru ri ukambie process yo but the first mm -hmm. uracoka thoko mm -hmm. the, the, the more easier mm -hmm. gukorwo heart broken ringi mm -hmm. na gukorwo na gũkorwo gũcemania na mũndũ ũgũgũtĩkĩra advantage haya he mũndũ ũgwĩtwo njeri njeri kuma kũrĩa naibaca aroria atĩrĩrĩ nĩ njagĩrĩire kwĩra mwendwa wakwa wa kerĩ kĩrĩa gĩatũma tũtigane na mwendwa wakwa wa mbere ningĩ nĩ njagĩrĩire kũmũtarĩria tũikarĩte ihinda rĩigana atĩa nake na nĩkĩ gĩatũma tũtigane very good ũcio orĩ kĩũria kĩega mũno nĩ kĩndũ- nĩ kũrĩ kĩndũ twĩtaga igo

kuri mm-hmm. arume mataga matahotaga ku understand mm-hmm. kyogo nwagiru gukorwo ugithoma mundu waku atiriri mm-hmm. ni kana ari kawiru ni ari kawiru kau kana mundu ucio ri maturity yake na understanding yake ri ihana atia tondu kuri mundu nginyongira ndahikitio ni uria na ndoni ucio tondu munene nginya twanona andu mundu ni aramenya mutumia uria ndinake ahikitio ni mundu fulani Mhm. na ugakora kana ona ahikite guku kwa neiba Ĩni. akauma guku ukamuhikia ĩĩ na nĩ macemanagia nginya makaranĩria makanyua kahũa ũyũ nĩ warĩ mũthuri wa mũtumia wakwa rĩu nĩ niĩ ndĩ nake ũyũ nĩ warĩ mũtumia wa mũthuri wakwa And na maica magathiĩ na mbere so nĩ- nĩ ĩramatana na ingo ya muthuri waku wagĩrĩirwo ũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ nĩ ya kĩwango nĩ wa kĩigana, mũthemba nĩ wa ũrĩkũ mũthemba ũrĩkũ nĩgetha ndũgathiĩ kuga kĩũndũ gĩkũrehere thĩna gĩkũrehere mathĩna mangĩ matauma ho Yeah. good mwĩroreri tũgĩthiĩte na mbere wega na niĩ nĩ ndĩrona mathaa maitũ nĩ mathira no nĩ tondũ ciũria nĩ ndĩrona ciarĩte raini haha Dennis na gĩtĩo kĩnene mũno nĩ ngũkũhoya ũgoka kiumia gĩkĩ kĩngĩ tũrorete okay. nĩgetha tũrĩkie gũcokia ciũria icio yeah. na nĩgetha mwĩroreri akorwo akĩiganĩra na iganĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mwĩroreri ngwenda Dennis akorwo agĩkugĩra ũhoro na akwĩre kũrĩa ũngĩmuona na agĩkũhe namba cia thimũ nĩgetha mũkorwo mũkĩaranĩria ningĩ ũngĩgĩkorwo ciũria icio woria nĩ ũgũkorwo wacokerio no wega no tũgĩkorwo tũgĩka topic ĩngĩ next week okay thank you very much mwĩroreri ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ Eh, njugire ũngĩenda kũnyona rĩ facebook njĩtagwo Dennis Mũrĩithi Youth Mentor ĩyo nĩ ya yuthi ya we ũragĩtwo ngoro na ũkoragwo ini eh, ũngĩenda kũnyona na ũnyonire page-inĩ yakwa ya Lee Dennis Prince ĩyo nĩ specifically nĩ ũndũ wa maũndũ maya ma wendo namba yakwa ya thimũ nĩ 0797885806 rĩngĩ 0797885806

nĩguo Thank you. family ĩyo ĩrogĩa na thayũ na njuge Dennis nĩ wega nĩ tondũ wa gũka thĩinĩ wa ceceni ĩno na nĩ tũkwendete tondũ no wĩrĩgĩte haha hĩndĩ ĩngĩ twaragia ũhoro wa LGBTQ na topic ĩyo no tũkũmĩcokera nĩ tondũ tũtiamĩrĩkirie na wandandũku ũrĩa wagĩrĩire na no tũgũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩmenta andũ aya nĩgetha makorwo magĩikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mwĩroreri tugaga atĩ ũngĩkorwo wĩ mwendia wa makorobia nĩ wĩra waku kũmenyerera na gũtigĩrĩra atĩ mũgũri ndaratinda akĩhihinya hihinya makorobia maku nĩ tondũ mahihinywo either morĩre thoko kana matuĩke ma gũthũka wage ona rĩmwe ũngĩendia. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Wee wĩ mũirĩtu, nĩ ihinda rĩaku rĩa kwĩmenyerera na kwĩgitĩra wĩ thoko-inĩ. Ũhana ikorobia rĩu kana icungwa, kũguo tiga gũtinda ũgĩtĩkĩria atĩ o mũndũ umire na kũũrĩa agoka agatotia, o mũndũ umire kũũrĩa agoka agatotia. Menyerera ikorobia rĩaku wega kana icungwa rĩaku wega na nĩgetha wacoka thoko, maundu maku makorwo makiri mega ni hatari nganja ngetwo Monica wa Karonji ndereba yaku ya wendo ngukorwo ngiumira uguo tucemanie haha muthenya wa Friday thiini wa kigoco night ecihanda wega thaa inya cia utuko nginya thaa mugwanja cia rucini ngai wa muha kurathime na gwike wega na ngai akugitire mahinda me mothe shalom shalom shalom